Merheba guhdar wan nêja ez Serdar Şengül. Merheba guhdarên ezîz ez Ferzan Şêr. Di vê beşê de emê li ser wêjeya cîhanî, avabûn, geşbûn û teşegirtina wê ya cîhêreng bipeyvin. Mamoste weko min jê derxistiye sê meylên berdest hene, yek ji wan hunerî ye, yek ji wan bazarî ye û yek ji wan jî biyolojîkî ye, yanî wek erdnigarî, zimanî, ekolojîk her wekî din. Gelo tu dikarî ji me re behs bikî bê ji ku derê derket ev mijara wêjeya cîhanê bi çi rengî derket? Teorîsyenan dibêjin yê ku here ewil têgeha edebiyata cîhanî bikar aniye gote bi xwe ye. Hezar û heşt sed û bîst û hefta de gava ku kitêbekî çînî dixwend behsa mîrateya hevpariya mirovahî û gerdûniyê dikir û hêvî dikir êdî hemû sînora de rabibe û gelên dinyayên cihê cihê bi riya edebiyatê Hewl di nas bikin û biriya edebiyata cîhanê mirovahiya nû dertê derkeve meydanê. Aslında di rast bi rastî Goethe ne tene serê xwe ye. Di vê sed salê de Frederick Engels û Marx jî di Manifestoya Komûnîst de di heman hêviyê de

bi xwe neqil dike, dibêje yanî têgeha Welt Lîteratûr û Welt Market di heman dema de derketiye. Eynî wisa ye. Bi hev re giredayîne. Yanî tam di sedsala nozdemîn de ew xweşbîniya burjûwezî, xweşbîniya lîberalîzm hem cîh da fikrên belavbûna humanîzm û hem jî di bin siya humanîzm de pekanîna edebiyata Gerdûniyê. Ew berfezayê ku edebiyatên dinyayê ji zimanên cuda cuda tên ba hev hewdû nas bike. Belê mamoste ne şaş bim xwendekarî Goethe neqil dike. Di sala hezar û heşt sed û bîst û heftan de Eckermann xwendekarê Goetheyê wisa tomar dike, Em dibê helbesta ku li her derê û li hemî zemanan xwe bi sedan kesan ve daye xuya kirin, Ez bi temamî pê bawer im ku mîreteya gerdûnî ya mirovahiyê yê dibê wêjeya neteweyî êdî têgeheke wateya xwe berze kiriye. Serdema wêjeya cîhanî li ber dergehê ye û ji bo lezandina hatina wê jî çi ji destê me bê divê her kes bike. Gotin û neqilkirin bi vî rengiyê yanî di vir de mamoste Goethe em bêjin bêtir li ser helbestê mijûl dibe. Yanî wextê min got sê meylên berdest e ne yek ji wan hunerî ye qesta min hunerî ev bû. Li cem Goethe ev wêje bi rengeke helbestî ye. Lê vêga piştî ku em bêjin van pêncî salên dawî em bêjin wextê mirov li meylên dinyayê li teorîsyenên mezin giregir dinêre bêtir weko vêga li ser romanê tu kîjan berhemên teorîk ên li ser wêjeya cîhanî wêjeya berawirdî dixwînî em bêjin romana global jî têde wêjeya global têde.

Ama hem dewr di dewra wî de jî êdî roman jî wekî cureyek nû êdî êdî serê xwe hildabû û û li pey Goethe bi min bi tesîra bazarê jî roman û yanî pêşketina kapîtalîzm û derketina roman jî ji nêz ve bi hev re giredayîne hem ji aliyê xwendinê ve hem ji aliyê çapkirinê ve belkî ji ber vê sedemê Pêkanîna edebiyata cîhanê bêtir bi cureyê romanê re tekîldar bûye. Ez ber wê yekê Erê, ez dibî. wisa difikirim. Te behsa me behsa hunerî kir, yanî wek ku hunerî me behsa helbest û romanê kir. Ê, Ji xwe te behsa Marx, e, pêşveçûna burjuva lîberalîzmê bi rengê bazarê kir. Meylekî din jî bi ya min meyla Alexander Bickraft e. Ew jî wekî ekolojiyê nêz dibe. Ya çima ekolojî, ekolojî û berawirdkirina bi têgehên bordûya aborî, sermiyan, aborî, field, em bêjin biwar, Beecraft van her duka dide ber hevdû, dibê mesela yewnanî oîkonomos, oîkologos, ekonomî û ekolojî dide ber hevdû, Beecraft dibêje aborî ji bo fehmkirina me ya li ser Pergalên alos mêla xwe bêtir dibe ser hêsanîkirinê aborê. Lê belê ekolojî bên firehtir e, aloziyê wekî perçeyeke pergalê dibîne. Mesela em bêjin aborî nirxa tiştan diyar dike, erd, ket, sermiyan. Mesela ev bi rengê. Perê dikarin mirov wan ji hevdu derxe, lê wextê mirov behsa wan tiştên ne hevtayê yanî ne mînanê hev an jî mirov nikare bide ber hevdu bike, hay jî girîngiyên wan ên xwe ser hebe. Ekolojî dibêje dikare bibe modeleke kêrhatê. Loma ez di nav de jî, di beşa din de jî wextê behsa krîza wêjeya cîhanî bikin, weko modela Bîkroft bêtir Lê tê ku mirov wêjeya cîhanî bi qesta Goethe-yê fam bike. Di pêş de em ê bibînin mesela di wêjeya cîhanî de Casanova mesela hêmayeke ji Henry James digire dibe figure in the carpet yanî motîfa di ser xalîçeyê de deyn dike jî dibe kompozisyona û konfîgurasyona giştî wek berfezaya wêjeya cîhanî ye Her berhem jî tê de weke motîfek e. Her motîf ancax bi rêya wê konfîgurasyonê tê fehmkirin. Lê wextê ku em bikevin navê di nav têgehê de kûr bibin em dibînin ku gelek motîf jî derweyî qalîçeyê hatiye şitin. Yanî mirov tê de nabîne. Carekî baş nayê bîra min, min di podcastê de min lê guhdarî dikir tedî podcast jî yanî pir mirov hukm li ser nake yanî carna hin tişt wisa dest pê dikin diçin tu fam nakî li ku derê dest pê kiriye li ku derê qediyaye ew jê derka Acebi jî baş nayê bîra min li ku derê bû lê Acebi têgeheke wisa bi kar didanê. Mamoste digot gap in the bookshop. Ji bo ew kesên ku motîfoyên wan em bêjin di wê xalîçeya motîfa di ser xalîçeyê de winda bûye, Acp bawekî din lê mêze dike dibe gep in the book shop yanî ew kesên ku derveyî cîhana rojava ne dibe şûna wan di li cem kitêbfiroşa vala ye. Bi min ev tişî balkêş tê yanî ji dêvla ku acp pirtûkxaneyê bi kar bîne dibêje book shop yanî kitêbfiroş. Ev jî ez bawer im bi meseleya bazarê ve girêdayî ye. Te behsa bazarê kir? Na rast e. Mesela Di navbera Goethe û Marx, Engels û di serdema wan û teorîsyenên ku tu niha bas dikî yanê li ser avabûna û krîzên edebiyata cîhanê dixebitin, di navbera wan de herî kem sed sal hene. Sed sal hene. Yanî divê em niha belkî vê tiştî nîqaş bikin. Di vê sed salê de çi çêbûye? Çimkû hem Marx hem jî Goethe tenê çêbûna, pekanîna edebiyata dinyayê, pekanîna mirovahiyê ku ji sînoran azade bûn, dinyayekî wisa xewn û xeyal dikir. Lê divê em bipirsin, çima ew xewn û xeyal pek nehat. Çima çênebû? Çima edebiyateke cîhanê ya da edebiyateke gerdûnê ke hemû teorîsyen, hemû kes li ser tarîfa vî penasekirina vî îtîfak kirine çima pek nehat? Di vê sed salê de çi bûye? Yanî mesela em dibînin di piştî salên nodî ev mijara edebiyata cîhanê wekî mijarekî akademîk ketiye akademiyê û teorisyanan li ser serê xwe eşandine. Ema di vê sed salê de mesela di navbera wan de piştî Goethe û Marx çi bûye? Şerê cîhanê yekemîn çêbûye. Şerê cîhanê yê duyêmin çêbûye. Şerên dijkolonyal çêbûne. Yanî dinya li şûna pêkanîna mirovahiyê, pêkanîna dinyayê ku ji sînoren azad e, kete şerên giran, şerên dinyayê. Yanî li şûna edebiyat û li şûna aşitî şer, em em em em behsa şerên cîhanê, li şûna edebiyata cîhanê em ê dî şerên cîhanê. Nîqaş dikin, dipeyivin. Belkî meriv dikare bi Kazanova dest pê dike û çima Kazanova, David Damrosch, Frank Marotti wekî te got Beecroft îhtiyac çêbûye ku carek din berê xwe dane edebiyata cîhanê û ev kes edebiyata cîhanê çawa penase kirin. Em mesela ez ji te bipirsim yanî Kazanova çawa penase kiribû? Tezên Kazanova çi bû? Em bikarin piçek va teorîsyenên sereke tezên wan li vir nikaş bikin û. Wextê em bêjin krîzên wêjeya cîhanî em dikarin carekî din vegerin Morettî'ê lê mesela mirov wextê li Morettî dinêre bêtir wêjeya berawirdî der tê berçav em bêjin bêtir der tê. Lê bi giştî li Cem Kazanovayê çarçoveyeke firehtir heye. Yanî her kesê ku tiştek dinivîse gelek tewrîsyen hene David Demroj çi tiştina dinivîse gelek navên din hene lê çerçoveyê herî ber fireh mirov li Cem Kazanoyvayê peyda dibe. Ew bi xwe jî dibê komara wêjeyê. Ev bi ya min ev Têgeh yanî tenê afirandina têgeheke bi vî rengî, derxistina holê û mirov dikare gelek ciya jî rexne jî lê bigire, gelek ciya sûd jî jê wer bigire. Kazanova ciyekî navendî digire li navendê ye. Li têgehên ku li gel ramansaziya Kazanovayê jî dertên holê yanî min li gel xwe vanan peyda kir. Yek ji van Xweserî ye, yek ji van bajar navendî ye yanî em bêjin bajarên navendî ye, yek ji van Ziman e, du ziman, wergêr, nebûna wergêrên, sazûmaniya wergerên û ew kê sazûmanên erêkirinê heye, em bêjin xelat, rexne, pêşgotin, danasîn çawa tê kirin û hin tişt jî hene li hember vê komarê, li hember serdestiya di komarê de jî serhildan bi çi rengî peyda dibin. Li gel Kazanogovayê ev tişt heye. Em bêjin Xoserî bêtir li cem Bordiyo tişteke li cem Kazanova tiştekî din e. Li cem Kazanova bêtir depolitîzasyon, surgun, wêjeya mînor bi ziman teşe digire. Em bêjin mesela carna Kazanova tiştekî wisa jî dibêje, dibêje mesela Xoserî li komara wêjeyê bes bikaranîna zimanê wêjeyê ye. Wisa dibêje, Li cihên herî xweserê wêjeyê wêje li ber xwe dide ku nebe amûrê siyaset û neteweperestî. Mesela vê yekê ew kê pir bi kar tîne Casanova bi saya dûrketina ji siyasetê em bêjin wêje dikare derfetek ji bo bidestxistina yasayên xwe yên karîger yanî yasayên xwe yên ew bikarbîne. Mesela li gor fehma bîkrovçî fehmkirina wêjeyekê bes ji dahurînên deqan ne pêkan e yanî carna hin deq dikarin bibin aîdê çend wêjeyan. Ev jî gelekî ewk e. Pêgiriyên siyasî, çekên li dij mesela gelekî behsa Kafka dike, wêjeya mînor dike. Ev yek Bi min balkêş tê. Mesela Kazanove de tego tiş tişte min tişte ku bala min dikişin ev e. Mesela li gor Kazanova pêşî dixwaze fam bike edebiyaten neteveyî çawa derket meydanê ya û yanî berfezaya edebiyaten neteveyî çawa derket meydanê. Edebiyat çawa xwe seriya xwe îlan dike gava li Hem Fransa, cara ewil dibêje Fransa sala hezar û pênc sed û panzdehê de yan jî erê panzdehê de va va salan Fransa gava do belay manîfesto dinivîse û li şûna Latîn Zimanê Latînî bikaranîna Franseyî wekî Fars dike li ser nivîskara li ser însanan wekî manîfesto. Yanî pêşî edebîyat xweseriya xwe ji Latînî û ji Kîlîse, ji dêr, ê bi dest xistiye. Bi vî şeklî gava ev edebiyata neteve yê derket meydanê, êdî edebê netevên din jî peyder pey xweseriya xwe îlan dikin. Li vir çi pirsgirêk derkeve meydanê, di heman de hemû neteveyan di heman demê de di vê qadî de bejn û bala wan bilind nabe. Hin ji wan dereng in, hin ji wan pêşeng in. Yanî edebiyata pêkanîn edebiyata cîhanê de hevdemî jî tune ye li gor. Ne pêkan e û carna jî mesela hin tişt paş ve jî diçin. Aynen wisa. Mesela wextê ku em bêjin Kazanova tiştekî depolitîze behs dike mesela yek ji mînakê wî jî Îspanya ye. Mesela dibê wextê li Îspanyayê şerê navxweyî dest pê kir dibê wêje xweseriya xwe serxwebûna xwe Winda kir acîliyetên neteweyî pêdivî pê hebû, ew hewce bûn, ew derket pêş. Yanî carina wextê ku mirov bi giştî kitaba Kazanova dixwîne, ji me, ji min re piranî ji wisa tê, ez rexne li vê yekê jî digirim. Weko rê li ber siyaseta cîhana sêyemîn digre wisa mirov fehm dike, lê ev mînaka ewkê jî balkêş e, Îspanya jî wekî mînak digre. Rast e yanî li gor Kazanova mesela em Kazanova jî yanî ji ber ku xwendevanê teza doktoraya Pierre Bourdieu bû û yek ji tegehên serekê Bourdieu bi kar tîne. Ev jî sermiyan e. Yanî goh sermiyana edebî yanî netewên ku sermiyanê edebî berhev anîne Ev îmkana wan çê dibe ku xwesteriya edebiyata xwe ji siyasetê îlan bikin. Neteweyên din ê ku sermiyan edebiyata wan kêm in, wana mecbûr in her tim di bin siyasetê de bimînin. Yanî ev têgeha edebiyata sermiyan ji bin min pir ecêb e, çunku dibêje Casanova tam, Te di serî de gotibû gava tekîliya gelo tekîliya market û huner çi ye ê ku Beecroft gotibû ev wana bi hev re girêdin. Mesela Casanova dibêje yanî îdiayê wî ye dibêje sermiyana edebî û sermiyana siyasî û ekonomî bi hev re ewqe eleqedar nîne. Erê, dibêje. Ew kê dibê? Dibê di heman demê de Du buwarên serxwebûn, serxwebûna siyasî, serxwebûna wêjeyî ya tam. Bi rastî Pierre Bourdieu zêde peyva serxwebûnê bi kar nayne, yanî ew bêtir xweseriyê bi kar tîne. Bi min jî mesela ew kê mesela li herêmên dagirkirî û ji hêla siyasî ve paşguhkirî wêje di berxwedanê neteweyê de çekeke dibê mesela. Ew Bi min ev pê jî bal kêştê. Yanî mesela nexwe em dikarin tiştekî wisa jî bêjin. Yanî depolitîze bûn jî gelo feraxata ji çekê ye. Yanî çekek ji destê mirov digire. Ango mesela kengê wateya armancan armancên siyasî diguhere. Mesela Dibe wextê bi wara wêjeyî li hemberî bêgaviyên neteweyî û siyasî serxwebûna xwe ragihîne, nivîskarên dijî netewe an jî yên bê netewe peyda dibin, wekî Joyce, wekî Beckett peyda dibin. Ew ê bi awayekî cemseriyên di berfezayê de serobino bikin ev kesên ku dij netewe an jî bê netewe bikin ku nivîskarên neteweyî bi pêgiriyên siyasî re ji hêla estetîkê ve bi paşdemayînê re û bi akademîzmê re rû bi rû bimînin. Te jî behsa wêjeya postkolonyal wextê te behs kir, te got bêtir di akademiyê de bi cîh bûne. Ji hêla pêgiliyê siyasîn ve jî Kazanova şîroveyeke bi vî rengî dike. Rast e, belkî rexneyê Kazanova jî û pêlên din ên penasekirina edebiyata cîhanê jî ji xwe li vir dest pê dike. Yanî va pêşqebûlên rexne dike û hewl didin penasekirina din a dinyayê bidin. Yanî û siyaset, ekonomî û edebiyat bi avakî din tekîldar bikin. Dixwazim belkî tiştek ji te bipirsim em bi te di serî de me gotibû Goethe û Marx yanî sed sed û pêncî sal berî tijî hêvî bûn, hêvîdar bûn, mirovahiyeke nû derkete meydanê. Em piştî du hezar û nod bi hezar û neh sed û noda dîsa akademisyen vêga berê xwe da penasekirina dinyayê. Mesela hîn kes dibêjin ew hêvî çima pêk nehat? Çimkî her du penasekirin, belkî nîvê dinyayê li dervayê penasekirinên xwe hiştibin. Yanî penasekirina tarîfa vana dinyayê teng bû. Tecrübeyê hin gelan hê hem nizanibûn hem jî daxilê teoriya xwe nekiribûn. Belkî yek ji kemasiyên Casanova jî ev e. Gerçi di serî kitêba xwe de dibêje, Ez ê behsa alama îslamê nakim, behsa rojhilata navê nakim, behsa Asya nakim, Asyayê dûr nakim. Tenê malûmatên xwe bi Ewropa sînordar dike ama pêkanî. Modelek jî datîne yani. Modelek jî datîne. Modelek jî datîne. Rast e, modelek datîne. Ew ke mesela ez bi min Ev bersiv dikare bersiva xwe di nav têgeheke din a Casanova'yê de bibîne. Mesela bajar navendê. Em bêjin mesela Parîs, şayesên Parîsê yên hevpar dibêje Casanova, gîş ser neteweyî, ser dîrokî ne. Dibê ev pîvana bawerî û berbelavbûna şêweya wêjeyiyê jî û dibê Mesela dibê ev bi destê Yekhêziya Nivîskarên Fransayê jî pêk nehatiye. Lê wextê Casanova tê ser Barcelonayê, mesela dibê tevî ku dîktatorî hebû jî piraniya weşanxaneyan li Barcelonayê bi cih bûbûn, ne li Madrîtê. Û li gorî Madrîtê serbestî zêdetir bû. Latîn Amerîka bi xwe jî wek navend li Barcelonayê, wekî navet li Barcelonayê dinêriyan. Mesela heman tiştê ji bo Joyce jî dibêje, dibê Joyce bi heman rêbazê kirasê esaletê li Dublînê dike. Li ced derekî danîna ji bo qebûlkirina komara wêjeyê ji bo nivîskarekî Parîs navend e. Lê navendên din jî hene, Barcelona heye, Dublîn heye û Casanova vêna kokiyê di xwe de dihewîne. Dûre. Dema behsa serhildanên wê jê dike, serhildanên dijî komalê li vî tiştê ku te got navend ew in. Dema behsa van serhildanan dike, dîsa pênaseyeke cuda ji Ewropayê dike. Dibê mesela paytextên dubendî. Paytextên dubendî çi ne? Wek Hewlêr, Silêmanî ye. Do yek ê siyasî ye, yek ê hunerî ye. Çandî ye em bêjin. Yek ji van piranî jî yê kevin dibêje Kazanova cihê desthilata siyasî, tîrbûna, karîgerî û çavkaniya nedibê, li vê derê wêjeyeke kevneperest, kevneşopî, li gorî pêgirî, modela siyasî û neteweyî berhem tîne dibêje, paytextê jiyê nûtir jî dibê piranî berê xwe daye cîhana derveyî xwe, an jî bajarekî bêndera deryayî ye, bajarekî zankoyî ye, tedî li Mêrdîn jî piştê ku zanko ava bû reng û şêweya Mêrdînê hember Diyarbekirê û di nav tevahiya wêjeya Kurdî de bû tiştekî din. Wextê mînak jî dide behsa Varşova Krakow dike, behsa Atîna Selanîk dike, behsa Pekîn Şengay dike. Mesela her ku gotibe Navenda min Ewropayê jî dîsa behsa wan dike û Madrid, Barcelona, Rio, Sao Paulo behsa wan jî dike. Em jî dikarin li cem xwe Diyarbekir, Mêrdîn, Silêmaniye, Hewlêr, Ankara, Îstanbul mirov dikare li ba xwe van tişta zêde bike. Dibên bersiva xwe di vê Meseleya bajar navendî de digre. Yanî li derekî Parîsê ye, çavê her kesî lê ye. Wekî din jî ew girîng e mamoste. Behsa Grînvîçê jî dike. Dibê dema modernîteyê ye dibê Grînvîç. Grînvîç li ku derê ye? Diyar e yanî ne sta. Ê tu dema xwe li gor Grînvîçê eyar dikî. Ev jî tarîfek e. Lê tu dikarî dema xwe li gor Diyarbekir, li gor Îstanbulê, li gor Hewlêr jî eyar bikî. Ev jî tiştekî din e. Ez bawer dikim. Na rast e. Mesela yani li gor Casanova modelek daniye modelê wî jî li ser tu teorî ava bû. Yekê Fernand Brodel avakirina dinyayê modern ê ku neteweyên dinyayê çawa çêbûye û çawa bi hev re tekîldar bûne. Ev ê sistema dinyayê Li ser Brodel ava dike. Adudiya jî aliyê berhevanine sermaye de sermiyan de jî ji Bordiyu îlham digire. Ama mesela di gava meriv di kitêbê de pêşde diçe, meriv dibîne mesela te te jî behs kir mesela Greenwich. Gava tu di edebiyatê cîhanê de zemanê derekê, wekî navend bigre qebûl bike, di gelên din divê nevê mecbûr bimînin ji zimanê dinyayê bibin. Yan êdî ji zimanê fehma û hîssiyata zimanê xwe yê dinyayî wenda bikin. Newsa tu dibê yanî wek qible ye, mirov li ku derê be berê xwe dide wê derê? Aynen wisa qible yan mesela Octavio Paz, mînak Octavio Paz di axaftina xwe ya Nobelê de Octavio Paz dibê dinyaya heqîqî ya dinyayê Ne ne ne ew welatê ku em tê dijin. Ew ê Îngîltere, Fransa, Îspanyê ku lê dijin in. Em li dinyayê din ji zimanê rasteqîn em qewirandine. Loma çi nav dayê kitêba xwe? Ew ê Labîranta ew tenebûyînê. Ne wisa? Ez ê li ser vê ya tiştek bipirsim, mamoste ji te re. Te dî me got Parîs navendekê, Greenwich, yanî hey

Biriya teknolojî, endûstriya çandî û biriya xelata Nobelê. Ê ku li. Cît ji bo Taha Huseyîn pêşgotin nivîsiye. Em bêjin Tagor wergerandiye. Ê ew jî heyfa xwe tîne Casanova jî. Êdî hemû roman dişibin hevidû. Li gor pîvanên romanên ewropî roman dinivîsin. Piraniya xwe romanên xwe bi romanên bi zimanên ewropî Dinivîsin da ku bikevin endamê edebiyata cîhanê. Ê ku mesela wekî kesên wekî Emil Apter ev kitêbek nivîsiye Against World Literature li hemberê edebiyata cîhanê gelo dibê meseleya wergerê çi ye? Mimkûn e ki tecrubeyê gelên din Bêyî ku em bala xwe bidin dîroka wan, pirsgirêkê wan a xisûsî û metnên wan wergerînin bi zimanê din. Ew ev mimkûn e dibêje yan jî Ian Almo dijî ew kitêbek nivîsîbû Decentering the World Literature dibê yanî bênavendekirina edebiyata cîhanê. Bi xwe Casanova ji va tişta aciz in. Hemû roman dişibin hevidû. Êdî paytaxt jî dawiya dawî dibê bû New York. Ji ew ji destê Ewropa derket. Yanî çûye New Yorkê. Heyfa xwe tîne. Ew jî yek ji meseleya estetîka neteweyî û estetîka cîhanî gişt. Ew jî krîzek e. Em dikarin di beşa krîza de behsa wan bikin mamoste. Bi min ew kê ye? Çawa bêjim? Meseleyek din jî di vê meseleya wergerê de û sermiyana zimana jî pir girîng e. Ew kê Kazanova ji Abraham de Suon ew kê ye? Mesela pergala globalî ya zimanî dibe. Mesela te goya New York Mesela çima New York? Yanî ji ber ku êdî hinek zimanên li gor vê modela Abraham de Sivon dibe modela kulîlkan û kesê ku te got werger ji bo wan jî dibe navbeyinkarên mezin. Bi saya navbeyinkarên mezin di vê modela kulîlka de zimanê te çawa cî digire? Mesele parikî jî ev e û ji bo mesela zimanên navendî em bêjin fransizî, erebî ev zimanên navendî ne lê yê hîpernavendî jî îngilîzî ye. Li gor ziman jî teşe digre. Rast e yanî êdî Di mesela li gor Kazanova jî em Kazanova ji ber ku wekî destpêkek tê qebûlkirin gelek rexne jî hat lêkirin navende bûn ewropî û heta fransî parîs dibêjin parîs navendî ye lê dîsa jî modelek daniye yanî edebiyat da cîhanî edebiyata neteweyan pek tê ema di vê cîhanê de hin netewe navendî ne çimkî sermiyana wan edebî mezin in û hin netewê jî sermiyana edebiya wan kêm in ji ber vê yekê jî mecbûr dimînin bi zimanê edebiyat zimanê edebiyata serdestan. binivîsin. Ew ke mesela di ekolojiya edebiyata cîhanê de Alexander Beecroft mesela rexne li Casanovayê digire, dibê komara Casanova ji ber ku bes li yek mekan û yek zemanê, em bêjin fransî, sedsala şazdemîn, manîfestoya vernakuler ya Juhaim Dobeley, hatiye damezrandin dibê munferîd e. Lewma jî wêjeyên din, yanî dervî van wêjeyan ancak piştî hezar û nû sed û çil û pênc an dibê bi vekişîna dagirkeran re dikarin têkevinê. Wergerandin bo zimanê xurt dîsa behsa wan tişta dike. Êdî niha em ê bêje heştê sal derbas bûne ji sed û neh sed û çil û pênc an. Êdî em dikarin vê sed salê Wekî ne behsa wêjeya cîhanê wekî krîza. Ti bixwazî beşa din mamoste em derbazê qeyrana, krîza di edebîyata cîhanî de bikin. Pir baş dibe em niha xatir ji guhdarwanê xwe dixwazin heya beşekî din bimînin di xêrê xweşî de. Guhekî li me bin, guhekî li din nêbin em bêjin. Saet xweş.